Geçen gepleşigimizde, ýadyňyzda bolsa, biz Markus kitabynyň on bäşinji babynyň on bäşinji, ýigriminji aýatlaryny siziň bilen bile okap geçipdik. Ine, şu bölümde biz rimleriň Isa Mesihi nädip urandygy barada, ýagny şo barada siziň bilen seredip geçdik. Ine, bu ýerde esasy halk kim diýdik, şol Isa garşy duran halk? Baş ruhanylar Kanunçylar hem fariseýler şol dini mugallymlar bularyň bary şol Isa Mesihi nädip ýok etmegiň ugruny gözleýärdiler. Ine şol on bäşinji aýat on bäşinji bapda biz näme diýdik? Pilatus şol halky kanagatlandyrmak üçin Barabasy boşadyp Isa Mesihi bolsa ony gamçylap haça çüýlemäge ony berdi. Pilatus kim diýdik? Ol Rimiň häkimi. Ine, şol ähli meseleler şu Rimiň häkimi tarapyndan çözülmelidi. Şoň üçin hem Isa Mesihi Pilatusyň ýanyna getirdiler. Ine, biz şu käbir aýatlarda näme gördük? On ýedinji aýatda Oň egnine gyrmyzy don, başyna hem tikenden ýasalan täç geýdirdiler. Ine, şu barada men siziň bilen geçen gepleşigimizde-de agzap geçipdim, şol tikenli täç bärde o nämäni aňladýar diýdik, Hudaýyň jezasy. Näme üçin men şeýle diýýän? Sebäbi ilki şol Erem bagynda Adam ata bilen How ene günä edenden soň, ol Hudaý olara näme jeza berdi? Günäler zerarly. Siz şuny bilýäňiz, bu Gelip çykyş kitabynyň şol ilkinji bölümlerinde siz şuny özüňiz okap bilýäňiz. Üçünji, ene bu üçünji bap on ýedinji hemem on sekizinji aýatlaryna siz özüňiz okap bilýäňiz. Näme edýär şu ýerde? Adama bolsa Reb Hudaý şeýle diýdi, Günä edenlerinden soň, sen aýalyňyň gepine gitdiň, iýme diýip gadagan eden agajymyň miwesinden iýdiň. Seniň eden işiň sebäpli Men topragy näletländirin. Sen toprakdan ömür boýy muşakgatlyk bilen iýmitlenersiň. Toprak saňa akbaş ýandak öndürip berer, sen meýdan otlaryny iýersiň diýdi. Ine, şu ýerde şol Isa Mesihe şu wagt tikenden edilen täç geýdirip otyr. Ine, bu Olaň edip oturan jezasy. Şol Pilatus häkim hem şol Isa Mesihe garşy bolan halkyň edip oturan jezasy. Tiken täjini geýdirip otyrlar. Diňe Isaň üsti bilen ynsanyň günäleriniň jezasy tölenip bilýärdi. Şol jezany, ynsanlaryň jezasyny Isa Mesih öz üstüne alyp hem Hudaýam günä jeza berýär. Ýöne şol günäniň hökmünden bizi halas etmek üçin Isa Mesih şu dünýä gel, ynsan ähli ynsanlaryň günäleriniň jezasyny şol tölemek üçin şu dünýä geldi. Şeýle etmek bilen o Hudaýyň bize birnäçe ýyllar mundan öň şu Halasgäriň geljekdigi baradaky eden wadalaryny berjaý etdi. Ýene-de şu halk, dini mugallymlar, kanunçylar ony nädip masgaralap, öňünde dyzy çöküp, sežde eden bolup, ony masgaralap otyrlar. Isa Mesih näçe zatlary başdan geçirdi. Şony görýäs. Geliň häzir Markus kitabynyň On bäşinji babynyň ýigrimi ikinji, otuz dördünji hem otuz ýedinji aýatlaryna bilelikde seredip geçeliň. Ine, şu bölümde biz Isa Mesihiň haça çüýlenmegi barada öwrenýäs. Isany Golgata, ýagny Kelleçanak diýen ýere eltdiler. Oňa mür gatylan şerap berdiler. Ýöne ol almady. Ony haça çüýlediler. Kim näme alarka diýip bije ataşyp, onuň egin-eşigini özara paýlaşdylar. Ony haça çüýlärlerinde günortan bolmaga üç sagat wagt galypdy. Depesindäki etmiş ýazgysynda bolsa, Ýewreýleriň patyşasy diýip ýazylgydy. Isa bilen bile iki garakçyny haça çüýlediler. Olaryň biri onuň sag tarapynda, biri-de çep tarapyndady. Şeýlelik bilen, ol şer iş edýänlerden saýyldy diýen ýazgy berjaý boldy. Geçip barýanlar başlaryny ýaýkap, oňa sögüp. Päheý-de welin ybadathanany ýykyp-da üç günde saljak sen, haçdan aşak in-de özüňi halas et! diýişýärdiler. Şonuň ýaly, baş ruhanylar bilen kanunçylar-da Isany masgaralap bir-birlerine, Özgeleri halas etdi, ýöne özüni halas edip bilmeýär. Biz görüp, iman eder ýaly, Ysraýylyň Patyşasy Mesih häzir haçdan aşak insin diýişýärler. Onuň bilen bile haça çüýnenenler-de oňa sögýärdiler. Günortan bütin ýurda garaňky düşüp, üç sagatlap dowam etdi. Öýlän sagat üçde Isa gaty ses bilen gygyryp, Elohi, Elohi, lama sabaktani, ýagny Hudaýym, Hudaýym, näme üçin Meni terk etdiň? diýdi. Emma Isa gaty gygyryp, jan berdi. Ine, bärde-de Isa Mesihiň başdan geçiren kynçylyklaryny görýäs. ol haçda ölmek bilen, öz janyny biziň üçin pida etmek bilen şu zatlary başdan geçirmäge taýýar boldy. Ine, ony siziň üçin hem biziň üçin etdi. Bu nähili gudrat? Men öz durmuşymda şu barada oýlanýan, ol nädip öz janyny pida etmäge taýýar boldy, öz janyny pida etmäge. Biziň şol günäniň höküminden doly azat etmek üçin şu zatlary başdan geçirmäge taýýar boldy. Şeýle etmek bilen ol Hudaýyň erkini amala aşyrdy. Ine biz ýigrimi üçünji aýatda okadyk. Şu ýerde ol näme diýýär? Ol, Mür gatylan şerap berdiler, ýöne ol almady diýýär. Şu bärde mürg atylan şerap şol öldürmek üçin ulanylan goşuntgy ekeni, şoň içine goşýan eken. Eger kimde birini öldürmek isleseler, şo goşuntgyny goşup, soň şony Isa Mesihe berip otyrlar. Ine, haça çüýlenmek, şol siz bilýäňiz ol Isa Mesih baradaky film belki görensiňiz. Şonda nähili oň elinden, aýagyndan çüý geçirip, Ony şeýle agaç haça çüýlediler. Eger siz Isa Mesih baradaky filmi görmedik bolsaňyz, men ony sizi görmäge çagyrýan. Ine, soň ýene näme etdiler? Ony diňe şeýle etmek bilen çäklenmän, eýsem şo kim näme alarka diýip, soň oň eşigi üçin hem bije atyşdylar. Şonam görüp otyrys. Ine, bärde görýäs, nädip ony eşiklerini öz aralaryna paýlaşyp otyrlar, ýigrimi dördünji aýatda diýýär. Ony haça çüýlediler, kim näme alarka diýip bije atyşyp, onuň egin-eşigini özara paýlaşdylar diýýär. Ine şony, şony bärde-de görýäs biz. Bulam masgaralama höküminde şu zatlar bolup otyr, öz arasynda paýlaşyp. Soň ýene-de ýigrimi ýedinji aýatda biz görýäs näme diýýär, Isa iki garakçy bilen haça çüýlendi. Ine, men şony Isa Mesih baradaky kinoda-da gördüm. Olaryň biri oň sag tarapynda ekeni, beýlekisi hem Isa Mesihiň çep tarapynda bolan. Şony görýäs. Soň olaň biri halas boldy. Bu barada siz özüňiz şol Markus kitabynyň on bäşinji babynda isleseňiz doly okap bilersiňiz. Soň biz ýigrimi ýedinji, otuz ikinji aýatlara-da seredemizde, şo ýerde görýäs, olar başlaryny ýaýkap, Isa sögüp otyrlar. Eger diýe sen özüňi şeýle Hudaý hökmünde saýýan bolsaň, onda gel, aşak düş-de, bizi özüň halas et diýýär. Ony haça eýýäm çüýlediler, o haça çüýlenen, eline, aýagyna çüý geçirip, ony agaç haça çüýlediler. Indi ýene-de şol öňküsini aýt, sen ybadathanany ýykyp, üç günde ýene saljak diýipdiň. Hany, şol dogry bolsa, sen gel, aşak in-de, özüň halas et. Diýip, oňa şeýle gygyryp, ony masgaralap otyrlar. Halkyň öňünde. Tutuş halkyň öňünde. Şeýle derejede Isa Mesihi kemsitdi. Oýlanyp görüň, Hudaýyň keşbinde ýaradylan ynsanlar öz Halasgärini şeýle kemsidip otyrlar. Şeýle kemsidip otyrlar. Sizem öz durmuşyňyz barada-da pikir etip bilýäňiz. Şu ýerde görýän zatlarymyzy görüp, halk oň üstünden gülüp, ýüzüni tüýkürip, ýüzüne şapak çalyp otyrlar. A bizem şu öz öz durmuşymyzda ony hormatlamany, öz ýolumyzy saýlap, bu dünýäň ýolundan gidip, bizem Isa Mesihi kemsitip bilýäs, şu günki durmuşymyzda-da. Şonuň üçinem biz gaty öz pikirlemizde hem özde ýaş gündelik durmuşymyzda, ýaşaýşymyzda gaty seresap bolmaly. Biz töweregimizdäkilere nähili görelde görkezýäs, şo barada oýlanmaly. Bize seretýärler, şol Isa Mesihiň nuruny bizde görýärlermi? Häsiýetimizde üýtgeşme görýärlermi? Ine, şu soraglary sorap, Hudaýy kemsitmän, eýsem, oňa hormat goýup ýaşamaly. Isa näme üçin öldi? Siz ony gowy bilýäňiz. Biziň öz günälerimizi üstüne alyp, Bizi günäň hökmünden azat etdi. Şoň üçin, günä hem Hudaýa tabyn bolmazlyk üçin şol ynsanlaryň arasynda şu zatlar bar. Şu jezany Isa Mesih öz üstüne alyp, bizi Hudaýyň şol tabyn bolmazlyk, günä jezasyndan azat etdi. Oýlanyp görüň siz şu barada. Şu hakykatlary bilibem biz nädip Isa Mesihe iman etmäni bilýän? Näçe zatlar başdan geçirdi. Şol bizi günäň hem tekepbirligiň, Hudaýa tabyn bolmazlygyň jezasyndan azat etdi. Eger Isa Mesih şu dünýä gelmedik bolsa, onda biz şu Hudaýyň jezasyny alardyk, günämiz üçinem Hudaýa boýun bolmazlyk, tabyn bolmazlyk günäsini biz özümiz alardyk Hudaýdan. Ýöne Hudaý ynsanlar bilen gatnaşygyny dikeltmek üçin Isa Mesihi şu dünýä iberip, Biziň günälemmizi, tekepbirligimiziň hemmesini Isa Mesihiň üstüne ýükledi. Şeýdibem Ol haçda, haçda öldi. Biziň üçin şeýle boldy. Ine, siz bilýäňiz bärde otuz dördünji aýatda näme diýdi? Sagat üçde Isa gaty ses bilen gygyryp. Hudaýym, Hudaýym, näme üçin meni terk etdiň diýip otyr. Ol haça çüýlenenden soň, şu zatlary başdan geçiren, şu kynçylykly pursatlary başdan geçirip oturansoň, ol eýýäm Hudaý tarapyndan terk edilen ýaly duýup otyr. Şonuň üçin hem, Näme üçin meni terk etdiň diýip, Hudaýa ýüzlenip otyr. Näme üçin ol özüni şeýle duýdy Isa Mesih? Biziň ähli günälerimiz Isa Mesihiň şo haştaka üstüne ýüklenende, Hudaý oňa göni seredip bilmedi. Sebäbi Hudaý gaty mukaddes, ol günälere seredip bilmeýär. Ol öz Oglundan ýüz öwürmeli boldy şo pursatda. Ähli günäler oň üstüne ýüklenenden soň, ol oňa seredip bilmedi. Şonuň üçin hem Isa Mesih men näme üçin terk etdiň diýip, terk edilen ýaly duýup otyr. Nähili kyn bulam. Atasyndan aýralyk, hemem şol kemsidilme, jebir jezalar başdan geçirip otyr. Şoň üçinem ol şu gün biziň durmuşymyzda Isa Mesih nähili kynçylyklary biz başdan geçirýänem bolsak, şu zatlary bilýä, görýä. Hem biziň ýagdaýymyza gowy düşünýä ol. Bu zatlaryň hemmesine gowy düşünýä. Adam ata bilen Howa näň günä eden günden bäri biz tende günäli. Sebäbi biz Adam ataň, Howa näň nesilleri. Şol pursatdan bäri biz ynsan tebigatymyzda günäli. A Isa günäsiz, aýypsyz, günäsiz. Oňa ölmek gerek däldi. Şu zatlary başdan geçirip, haçda öz janyny pida etmek gerek däldi. Sebäbi öz günäsi üçin tölär ýaly onda günä ýokdy. Hiç hili günä ýokdy onda. Şu eden zatlarynyň baryny siziň üçin, meň üçin etdi. Biziň günälerimiziň jezasyny ol töledi. Öz janynyň üsti bilen. Ýöne Isa ynsanlaryň günäsi üçin öz janyny meýletirlik bilen berdi, siziň üçin. Oýlanyp görüň. Siziň üçin. Öz durmuşyny, öz janyny pida edip, ony meýletinlik bilen berdi, sizi halas etmek üçin, hem siziň halasgäriňiz bolmak üçin. Hudaýyň tabşyrygyny berjaý edip, ynsanlaryň günäsini meýletinlik tölemek üçin ol meýletinlik bilen özüni şeýle ejir, süteme, jebir, jeza, ölüme tabşyrdy. Isa Mesih şu zatlary meýletinlik bilen etdi. Men sizi Isa Mesihiň siziň üçin şu eden işleri barada oýlanmaga çagyrýan. Eger entek sen Isa Mesihi tanamaýan bolsaň, Ony öz kalbyňa kabul etmäge çagyrýan. O şu zatlary hemmesini seni günäleňden azat etmek üçin etdi. Sen Isa Mesihi kabul etmäge taýarmy? Ol seni çagyrýar. Öz Patyşalygyna çagyrýar. Hem şol haçda Sen üçin Öz janyny pida edeni, şony kabul edip, Isa Mesihe iman etmegiňi isleýär. Eger sen taýar bolsaň, töwregiňizde, şu golaýyňyzda ýaşaýan biri bilen dileg edip, Isa Mesihi kalbyňa kabul edip bilýäň. Ýa-da özüňem ýönekeýje, Men boýun alýan Isa Mesih, men günäli. Men Seň haçda meň günämiň jezasyny töländigiňe ynanýan. Haçda ölmek bilen Sen meň günä meni günäň hökmünden azat etdiň. Meni Hudaýyň jezasyndan azat etdiň. Men minnetdar, Isa, şu eden işiň üçin. Men şoňa ýürekden ynanýan. Men durmuşymy Saňa berýän. Men özümiň günälidigimi boýun alýan. Maňa her gün şu ýigrimi dört sagadyň dowamynda saňa merhemetiň, söýgüsiň, seň söýgiň hem merhemetiň gerekdigini men boýun alýan. Meni öz patyşalygyňa kabul et. Diýip şeýle ýönekeýje dileg edip, kalbyňyzy Isa Mesihe açyp, ony kabul edip bilýäňiz. Eger siz eýýäm Isany kabul eden bolsaňyz, bu gaty gowy. Ýöne şu ýerde aýdylýan zatlary şonda her gün durmuşyňyzda ýatlap ýaşap, oňa minnetdarlyk aýdymlaryny aýdyň. Ol biziň her birimiziň şeýle ony şöhratlap ýaşamagymyzy isleýär. Ine biz otuz dördünji aýady eýýäm okap geçdik. Şol Isa Mesih nädip kalbyna gaty agyry boldy, Atasyndan aýralyk. terk edilen ýaly duýdy ol. Şu zatlary siziň üçin, meň üçin ol başdan geçirdi. Ene bärde Isa günäkär adam hökmünde ölüp, Atasyndan aýrylyşdy. Şuny siziň üçin hem meň üçin şony etdi. Oňa şeýle ony höwes meýletinlik bilen etdi. Ony hiç kim Isany hiç kim mejbur etmedi. Ol höwes bilen, meýletinlik bilen Hudaýyň erkini amala aşyrmaga taýýardy. Ölüm, siz bilýäňiz, bu aýralygy aňladýar. Şeýle hem näsaz gatnaşyklary aňladýar. Ruhy taýdan ölüm barada men gürrüň etýän bärde. Ruhy taýdan ölüm şol näsaz gatnaşyklary aňladýar. Isa Atasyndan biziň günämiz üçin aýrylyşdy. Onuň ölümi bizi baky, ebedi ölümden, günä zerarly şol ebedi ölümden bizi halas etdi. Hemem ynsanlar bilen Hudaýyň arasyndaky aýralygy dikeltdi. Öz Atasyndan aýrylyşmak bilen ol ynsanlar bilen Hudaýyň arasyna düşen aýralygy dikeltdi. Nähili gowy hoş habar! Oýlanyň şu barada. Şu zatlar barada oýlanamyzda biz kalbymyzda Hudaýa alkyşlama döreýär, minnetdarlyk döreýär. Biz Hudaý biziň şeýle ýaşamagymyzy isleýär gündelik durmuşymyzda. Negatiw pikirler däl-de, Hudaýa bolan söýgi hem alkyşlamadan doly ýüregi isleýär. Bu ölüm, şol ruhy ölüm bizi Hudaýy, Hudaýdan ebedilik aýrylyşdyrardy, eger Isa Mesih Şu dünýä gelip, biziň günälerimizi Öz üstüne alyp, haçda ölmedik bolsa, onda biz Hudaýdan ebedilik aýrylyşardyk. Diňe Isa iň soňky gurbanlyk boldy biziň üçin. Diňe bir sapar höküm edilen gurbanlyk boldy. Ýekeje sapar. Siz bilýänsiňiz, Köne Ähtde Nähili gurbanlyklar berildi? Her gün şol adamlaň, halkyň günäsi üçin ruhanylar tarapyndan janlylar Hudaýa hödür edildi. Şu janlylar nämedi? Özüňiz-de okap bilersiňiz. Ol şu Köne Ähtde ine şu zada gaty aýratyn üns berildi. Her bir getirilýän gurbanlyk üçin getirilýän janlylar, olar şikessiz bolmaly. Şikessiz, kämil guzy bolmaly. Oýlanyp görüň siz, şo köne Ähtde şikessiz kämil guzy barada, gurbanlyk guzusy barada gürrüň edildi. Ine, şol Täze Ähtde Isa Mesih, ol Hudaýyň Guzusy. Ýohanna kitabynyň birinji babynda şol Ýahýa çokundyryjy näme diýdi Isa? O Hudaýyň Guzusy diýýär. Günäň, şu dünýäň ähli günälerini öz üstüne alyp ölen Hudaý Guzusy diýip, ony Ýohanna, Ýahýa çokundyryjy Ysraýyl halkyna şeýle tanyşdyrdy, ilki Isa Mesih şol Öz hyzmatyna başlanda. Ine, Köne Ähtde-de şol her bir gurbanlyk berilýän janly guzy şikessiz, kemsiz guzy bolmaly. Ine, siz oýlanyp görüň Isa Mesih barada. Ol Hudaý tarapyndan iberilen ýeke-täk kemsiz, kämil, günäsiz Hudaýyň Guzusydy. Biziň günälerimizi Öz üstüne alan, ynsanyň günäsi üçin doly töledi. Doly töledi. Şikessiz, kemsiz, günäsiz Guzy höküminde haçda ölüp, biziň günälerimiz üçin doly töledi. Indi biziň geçen döwürde eden günälerimiz, häzirki döwürde etýän günälerimiz, gelejekde ediljek günäleriň ählisini Öz üstüne alyp, bizi azat etdi. Ol biziň Halasgärimiz. Köne Ahddaki şol berlen ähli gurbanlyklar bu Isa Mesihe tarap ýol görkezýärdi. A soň Hudaý şony Isa Mesihiň üsti bilen eýýäm nädip amal etdi? Isa Mesih Hudaý tarapyndan iberilen kämil, şikessiz, günäsiz Guzy. Gaty güýçli hoş habar bärde. Ýene-de biz şol Markus kitabynyň on bäşinji babynyň otuz ýedinji aýadynda näme diýýär? Isa gaty gygyryp jan berdi diýýär. Siz bilýäňiz, Ýohanna kitabynyň on dokuzynjy babynyň otuzynjy aýadynda ene şu bu aýadyň nämedigi barada bize aýdylýar. Isa sirkäni dadyp, Hemmesi berjaý boldy diýdi-de, başyny egip, jan berdi. Ine, şu Ýohanna on dokuzynjy bap otuzynjy aýatda biz görýäs, oňa sirke beren, sirkäni dadyp diýip, Hemmesi berjaý boldy diýip, başyny egip jan berdi. Hemmesi berjaý boldy, başgaça aýdaňda, gutardy diýip otyr. Hemmesi berjaý boldy diýmek şu gutar gutardy diýmekligi aňladýar. Bärde şol Isa özüniň indi ölüp barýandygy barada, janynyň gutarandygy barada diýmedi. Ine şu ýerde ýadyňyza düşýän bolsa Isa şägirtlerine üç günden soň dolanyp gelerin diýipdi. Ol eger şu özüniň yzyna dolanyp geljegini bilmedik bolsa onda ol bu zatlary öz şägirtlerine aýtmazdy. Şoň üçin hem biz bilýäris, bärde Isa şu gutardy diýmegi oň öz janynyň gutarandygy däldi. Gutaran zat bärde biziň günämiziň tölegi. Ine, Isa Mesih şo barada aýdyp otyr. Hemme zat berjaý boldy diýmek, Hawa, Ata Hudaý, men seň erkiňe amal etdim, ähli günäleň tölegi gutardy diýip şony bize aýdyp otyr. Bu biziň üçin gaty uly hoş habar. Günäňiziň tölegi tölendi. Hemme zat gutardy, berjaý boldy diýip otyr. Indi ynsanlar bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşyk dikeldildi diýýär. Nähili güýçli hoş habar bärde! Oýlanyp görüň! Şeýle güýçli hoş habary biz bärde görýäris, Hudaýyň Mukaddes Sözüniň üsti bilen. Şonuň üçin hem biz öz gündelik durmuşymyzda öz bar ünsümizi Hudaýa berip, ony şöhratlap ýaşamaly. Öz ýeke-täk Ogluny şu dünýä iberip, Bizi günäleň hökmünden azat edeni üçin Ony şöhratlap ýaşaýar. Siz şu hakykatlar barada bilýärdiňizmi öň? Eger bilmeýän bolsaňyz, men şu günki gepleşigimizde öwrenen zatlarymyz barada oýlanyp ýaşamaga çagyrýan. Hemem kalbyňyzy şol alkyşlamadan doly bolup, Oňa öwgüler aýdyň. Minnetdarlyk bildiriň. Men öz durmuşymda şol Dawut patyşaň ýazan Zebur baplaryny, şony okaýan Zebur kitabynda. Şo ýerde gaty köp nähili alkyşlamalaram bar. Kalbyňy açyp nädip Hudaýa dileg etmeli. Dawut patyşa bize şu zatlary gaty gowy görkezýär. Öz durmuşynda başdan geçiren zatlaryny bize aýdyp, şony görkezip otyr bize. Hudaý indi Isa ynanýan her kesi kabul etýär. Ol sizi hem kabul edýär. Eger siz Isaň şu eden işlerine, siziň üçin öz janyny pida edendigine iman etseňiz, ol sizi edil şu gün, şu pursat kabul etmäge taýar. Isa Mesih Hudaýyň wada bereni, şol wada beren Halasgäri. Diňe Isa adamlary günäden halas edip bilýär. Hem Şeýtanyň her hili ýollaryndanam bizi gündelik durmuşymyzda azat etýär. Ol bize ýol görkezýär. Öz Mukaddes Sözüniň üsti bilen. Hemişe şeýle etmäge taýar. Hem Ol, Isa Mesih, bizi Hudaýdan ebedilik aýry bolmakdanam halas etdi. Eger Isa Mesih şu haçda ölüp, bizi günäň ölüminden, hökmünden azat etmedik bolsa, onda ynsanlar bilen Hudaýyň arasynda ebedilik aýralyk bolardy. Biz ruhy taýdan öli bolardyk onda. Ölüm, ruhy ölüm bolardy. Diňe Isa ebedi ýaşaýşy berip bilýär. Bu barada siz Ýohanna kitabynda okap bilýäňiz. Isa Mesihiň özi Men durmuş, men ýaşaýyş hem men direliş diýip, şeýle hakykatlary bize aýtýar ol. Islendik şol Isa iman etmek isleýän ynsana Isa şu peşgeşi berýär, ebedi ýaşaýyş peşgeşi. Her kime, özüne iman etýän her kese Isa şony bermäge taýar. Her kes iman bilen Isaň yzyna eýermek bilen şol ebedi peşgeşe eýe bolup bilýär. Siz şoňa eýe bolmaga taýarmy? Siz şol ebedi ýaşaýşa eýe bolmak isleýäňizmi? Eger isleseň, onda Isa Mesihi kalbyňa çagyryp, ony kabul etmeli. Siziň üçin ähli eden işlerine boýun alyp, hem şoňa minnetdarlyk bildirseňiz, ol edil şu pursat hem sizi kabul etmäge taýýar. Ine, şu günki gepleşiklerimiziň üsti bilen biz näçe zatlar öwrenip geçdik. Näme üçin, ene, ol Özüne dönüklik edýänleriň öňünde-de, bize şonda-da haçda ölüp, öz janyny pida etmäge taýýardy. Baş ruhanylar, kanunçylar, fariseýler, bularyň bary Oňa Öz Halasgärine garşy bolup, Ony Halasgär hökmünde tanamadylar, Oňa garşy bolup otyrlar. Ýöne şonda-da Şol baştutallar tarapyndan nähili synalsa-da, öz janyny siziň üçin hem meň üçin pida etdi. Nähili galp güwälikler tap, tapjak bolsalar-da, olaryň bar güwäligi, şonda-da Isa Mesih günäsiz çykdy, günäsiz tapyldy. Hudaýyň öňünde ol günäsizdi. Halk nähili oňa oňa garşy şaýatlyk etjek bolsa-da, Isa günäsizdi. Pilatus siz bilýäňiz Isany höküm etdi. Onda hiç hili nädogry günä bolmasa-da, tapylmasa-da, şonda-da ony haça çüýle haça çüýlemäge iberdi. Ine şu zatlaryň hemmesi Hudaýyň Mukaddes Sözünde aýdylan hakykatlara görä amala aşmalydy. Isa siziň günäňiz üçin öldi. Oň özünde hiç hili günä ýokdy. Siziň günäňiz üçin öldi. Nädip siz ony kalbyňyza kabul etmän ýaşap bilýäňiz? Kalbyňyzy açyň, kabul ediň. Ol sizi garşy almaga taýar.